की ये काकी की गे कहलहुँ कि अहीं आइ भोरमे बेन देने छलियै कथी के गे करैलाके भरताके हँ गे हमही देने रहियो किया की अरे भेलौ? बड़ टेस्टी छलै केना बनेने छलियै ये खाली करैले के भरुआ खेलही नहि ये मिरचाइयो वाला रहै अहाँ केना बनाबै छियै ओ तऽ तीखो नहि लागै छलै बड़ टेस्टी छलै दुनू चीज के भरता करैला वाला भरता मिरचाई वाला भरता केहन लागलौ बहुत सुन्दर करैला वाला तऽ तीतो नहि लागै छलै हमर माय तऽ केहने दिन बना दै छै घर में सब चीज केने दिन बनाबै छ तोरा हाँ। मतलब हमरे घर में तू रही छ बुझला हां ई काकी काश अही घर में रह जैतौ हां रह जो हमरे घर में ओकरो रेसिपी तोरा चाही हां हमरा ओकरो रेसिपी बता दिया केना बनेलिए से हमहु बनेबै चल आ बता दै छियो ठीक देखी की करबही करैलाके ने से चारि टुकड़ीके जेहन साइजके करैला रहतौ ताहि हिसाबसँ काटि लेबही बुझलही ओकरा या तऽ कूकरमे उसनि ले आओर नहि तऽ कोनो बर्तनमे धऽ कऽ आओर ओकरा उसनि ले लेकिन उसनै उसनैत घड़ी ओइमे की करही तऽ नमक धऽ दही बुझलही तऽ नमक जे धऽ देबही ने तऽ ओकर तीतापन जे रहै छै से कम भऽ जाइ छै आओर ओकर बाद उबालि कऽ ओकरा निकालि ले बुझलही ओकर बाद एगो बर्तनमे निकालि कऽ ओकर बीचमे जे बीज रहै छै बिच्ची ओकरा कोनो चम्मचके या अङ्गुलीके माध्यमसँ ओकरा हटा दही बुझलही आओर ओकरा सभके की करही तऽ पीस दही बुझलही आओर ओहि पीसयमे बीजके पीसयमे प्याज धऽ दही खटाइ किछु धऽ दही एखन तऽ आमके सीजन छै तऽ आम कच्चा धऽ दही लहसुन धऽ दही गोट धऽ दही जीर मरीच धऽ दही आ सभचीज धऽ कऽ आ ओकरा मेहीँके पीस ले बुझलही आओर पिसलाके बाद ओकरा मिक्सरमे पीस ले या सिल्ला लोढ़ीपर पीस ले जाहिपर पीस ले ओकर बाद ओहिमे की करही तऽ धनियाँ मिर्ची पाउडर हल्दी गरम मसाला सभचीज धऽ कऽ नमक धऽ कऽ स्वाद अनुसार आ सभके ने तेल आ जीरके फोरन दऽ कऽ ओकरा भूजि ले बढ़िआँसँ रूख कऽ कऽ ओकरा हम भूजि लेलियै बुझलही ओकर बाद एगो बरतनमे निकालि कऽ सभमे मसालाकेँ भरि देलियै ओ खाली जे रहै करैला ओहिमे भरि देलियै आ भरि कऽ ने हम ने कनि बेसनके की केलियै घोल बना लेलियै जेना तरुआसभ नहि तरै छै ओकरा बेसनके घोल मिला बना लेलियै ओहिमे अगर चावलके आटा कनि बेसनमे चावलोके आटा धऽ देबही तऽ आओर बढ़िआँ रहै छै आ नहि तऽ गेहूँके आटा दुनू चीज फेँटि कऽ अगर बेसन नहि आ दुनू चीजकेँ फेँटि कऽ ओहोमे हल्दी नमकसभ धऽ कऽ आ जखन करैला भरल भऽ जेतह तऽ ओहिमे ने दुनू साइडसँ जेम्हरसँ मसाला लागल रहै छै तेम्हरसँ बस दुनू साइडसँ लगा देबही बेसनके घोल बुझलही आ तहन तेलमे ओकरा फ्राइ कऽ लेबही उलट पुलट कऽ कऽ सिझा कऽ निकालि लेबही बुझलही एक नम्बर बनै छै ओकर करैला हँ ओकर ने कनि तीतापनो कम भऽ जाइ छै बेसन जे लागि जाइ छै पिठार तऽ ओ ने तरुआ सनके लागै छै खाइमे नीक लागै छलौ ने हँ हँ आ ओनाहिते कऽ कऽ की केलियै तऽ आइ हमरा घरमे नमहर नमहर मिरचाइ आयल छलै बुझलियै तऽ ओ मिरचाइके की केलियै तऽ कनिक बीजसँ बीच निकालि देलियै बीची जतेक रहै ने मिर्चीके तऽ ओकरा सभके की केलियै तऽ बीज निकालि देलियै आ ओहिमे ने ओहोमे मसाला भरि देलियै बुझलियै आ ओहोमे मसाला भरि कऽ ओहिना ओहि बेसनमे लपेट लपेट कऽ ओकरो सभके की केलियै तऽ फ्राइ कऽ देलियै बुझलही त ओ। हम एनाही बनाबै छियै बुझलही।
तैं त एकाकी एते टेस्टी बनैया अहां के।